Catch us right La Vena FM, your only true African youth station purposely made for youth empowerment. Namusi nga lavhiri ḽa manakanaka. Lavhiri ḽo naka nga maanḓa, ndi ṅwedzi wa lufuno, ndi ṅwedzi wa lufuno. Namusi ndi lavhuṋa, hey. Eh ndi lavhuṋa, ṅwedzi ndi wa luhuhu gidi mbili fumbili fumbili eh, kana ndi ri 4 eh, February 2020. Zwo tama fhedzi uri mbekanyamushumo ya Breakfast Jam yo tekisa thangene ndi ita na mtsona mastermind, master of radio. Ndo dzula muraku dza ipfi, vha zwi ḓivha zwi ri matshelo maṅwe na maṅwe ri vha ro ro dzangela. eh ro farela zwihulu nga maanḓa kha nḓowetshomo ine nda vha uri ndi ya vhumbombusi kana kha entertainment news fhedziha ndi sa thukhudze na tshifhinga ndi mboḓi wa vhudza uri ndo takutshedza nga ḓingalano kubva kha musona prefix a ri vhutshilo ho no shanduka zwa na vha fhedza uri a si tsha tshilo nga nḓila yone ndi khou amba uri arali na vho murema vha vhoriṋe vha vhuya vha to zwi vhona zwa uri vhutshilo vhutshilo no shanduka eh, zwi vha zwi khou tamba fhedzi uri huna zwiṅwe zwo khakheaho huna zwiṅwe zwi zwi khou tshimbila nga ngona eh, fhedzi ayo ndi yayo ndi tori ndi fhire ngenefho muthu tshirisi ndi khou ḓi livhuwa vhoṱhe vhathu tshiri ambeke mushumenoni muthu ndi vhone muthu tshirisi kha vha ḓipfhe zwori muthu ndi vhone muthu ndi vhone fhedzi yayi ndi sathu ḽa na tshifhinga kha vha ndi mbo ḓi namba ndi mbo dzhena kha mafhungo a entertainment news hanefho ndi fhungo ḽa thoma ri khou vhona uri makhadzi wa vhona ru tshikovha um eh, o bvisa o bvisa singili yawe o bvisa singili yawe nga ḽa vhuṱanu ḽo fhelaho ḓuvha ḽa u fura ro nthihi fhedzi eh, phando girimbili fumbili ipfi halleluya ya singili ya rutshikovha ndi ya gospel ndi amba uri vho rutshikovha eh, u to nga ri ndi vha ḓivhela muzika wa, wa, wa soul ai muzika wo dzikaho muzika wo sale eh, no u to rudza na mbilu u thovhela ai ndi amba uri ah, muzika wa rutshikovha ndi muzika une wa u pfa zwa vhukuma na musi u nṱha bpz ya vhuya bpz ya vhuya fhasi zwino vho rutshikovha vho bvisa dinga eh, kana vho bvisa singili yavho vhege fhelo nga ḽavhuṱanu lipfi halleluya ri khou vha livhuisa vho ri tshikovha ri khou tenda na u fhulufhela zwo ri riṋe sa lavenda fm ri ḓo vhuya ra ḽi wana ḽi ḓo swika nḓuni dza khasho ra ḽi pfisa vhathu tshilesi ngo tou renda thiri fhedzi eh, mafhungo o no khou tevhela ndi mafhungo a makhadzi wa vhana sho majozi ya john cena vhaṅwe vha muḓivha ngori john cena um shoma josi ndi ene na khou amba mafhungo a uri u khou yo pefoma hangeini miami kha super blow live concert hanefho ndi yone eh, eh, makadzi wa vhana um shoma josi u khou pefoma nga muramusi o bva kha event ya ene musi wana rikiriki eh fhedzi ai riki riki ene o pfala a si vhona mafhungo ne to vhori eh, a nga zwi amba nga nḓila iṅwe ya vhori o pfala ko ṱanganedza uri makadzi wa vhana u khou phefuma ngeni u khou ri vhea kana u khou ri ranga phanḓa sa maafrika tshipembe vha ḓo sumbedza uri riki riki ndi ene a khou fara eh, event yawe no pfi eh, concert cotton fest hanefhaḽa nga vhugivhela thiri Eh, fhedziha o ri a tshi bva mulomo rikiriki a amba mafhungo a uri we are super excited for our sister show majozi she continues to fly the sa flag high and pave the way for many other you, young uh, people she stands for everything positive in the culture said rikiriki hey ndi musi rikiriki a tshi khou bva mulomo nga murahu musi show majozi a tshi khou amba uri hey rikiriki nṋe tsha ḓo kona phefoma kha ini um kana kha event yaṋu ndi khou ya hangeini miami hey

u khou yo u shutha movie kana ndi ri filimu eh, kana ndi ri litambya line la pfhi mbali o zwi amba kha kha tshileludzi tshawe tsha vhudavhidzani tsha twitter uri u khou ya u shutha eh, filimu kana drama ine ya pfhi mbali zwenezwo ri a zwi livhuisa ri a zwi livhuisa eh, makhadzi wa vhana zwi itiwa ngo to ralo ndi amba uri eh, muthu ha ngo sokoto ha ngo tea u tou stika kha tshithu tshithihi arali ni khou pfha uri talent yaṋu i nga ni swikisa kana i nga kona uri i ite hezwi zwi iteni zwi iteni makhadzi wa vhana ri ni vhone kha screen tsha tv ri ni ri ni support nga nḓila yone athi ri ngori ah, u tamba ngoho vhuyi na kha sila muzika ndi kale u fhumula makhadzi wa vha na zahara zwino ndi sikuta no fhulufhela zwo ri musi a tshi vhuya kha screen tsha television u ḓo vha tshi khou ita iṅwe comeback ya vhuḓi nga maanḓa hai u ḓo vha tshi khou ita iṅwe comeback ya vhuḓi nga maanḓa fhedzi ayo ndi yayo ndi yone nda ndo vha farela na musi nga lavhuvhili na manakanaka lavhuvhili ḽe nda ndo vha ri ndi ḽa vhuḓi nga maanḓa hai u hone musi wana miss feel king ya van rap ndi ene muyeni wanga na musi

khezwo vha ri lavenda fm your only true african youth station purposely made for youth empowerment nṋe ndi kha ḓi bvi mastermind master of radio ndo dzula murahu khudza ipfi vha zwi ḓivha zwo ri breakfast jam ndi make mushumo ya urine ndo vha fhulufhedzisa uri ndi tshi vhuya ndi ḓo vha ndi khou vhuya naye mr phil ndi king ya van rap u ḓo vha khou ri raro uri vhudza zwinzhi nga vhuḓalo nga ene muṋe kha ṅwaha muswa une wa tou uri ndi wa 2020 na zwino ri satula tshifhinga kana tshifhinga sa thomela zwirete kha ri nambe ri mbo ḓi mu ṱanganedza ngo tou rada thiri miss phil ni ngo ṱanganedza kha mbekanya mushumo ya breakfast jam nṋe ndi pfi master maid master of radio shosho shosho master mind ndi khou pfa ndo ṱanganedziwa yeah man i must say uri everyone knows who misophil is fhedzi kha vhaswa vhane vha khou ḓi lwaluwa eh, breanga ni tshi nga to amba ngo to angaredza ni nga ri misophil ndi nnyi

check it out uh, kha kha dzi digital platform um ndi khou rengisiwa and uh, so far i've done a, um, a collaboration na wukid um, yo bva yo bva yo bva yo bva thu- yo bva mulovha nga matekwana Mhm. uh, so far also i've done a collaboration na na math the difference um, i i to mara i don't know uri u ḓo i dropa lini I've also done a collaboration na Mike Chuni Mhm. Ah, ke ḓivhe ke ḓivhe uri ḓo bva nga dzi 14 na dza dza dza dza february i know i also have a project ine nda khou shuma khayo na root kid ke ḓivhe uri ḓo imisa lini root kid venda i also have uh, a project na dj jalicot ya mapiano um, I also have another project ine nda khou shuma khayo na Mr Ground na Fistos Baby na uh, Roger KB but ndi ḓo bva i ḓo bva kha kha EP ya ya hanevha ḽa vhanna vho vho vho Fistos Baby me on my own uh, ndi khou shuma kha album yanga I don't know uri ndi ḓo dropa ṅwedzi ufhio mara definitely ndi yone ṅwaha wa 2020 ya ḽi khou pfela nga maanḓa eh, musi wana misa fili khamusi mbuso ine nda khou ḓa khayo nda khou ḓo vhusa ngeneyo eh, dinga kana ndi ri ḽi ṱhirekele no khou pfhi vhanna vha no kona fhedzi no no fhindula nyana mara musi u tshi nyanga u tou ḓivha eh, what's the story behind vhanna vha no kona u khou tou amba upfhi mini ndi khou amba uri vhanna vha no kona nga ṅwe nḓila ni ngo ḓo bvisela muhumbulo muhulwane mufhio misa fili vhanna vha no kona basically

I, I, I wanted to let you know that as the way in and unakho ubona ngayo and I explain according to how they see it. Mhm. Umwe ari hayi me on my end because ubona ndo ima ngapa. So yeah, rine mushumo washu ndi wonoyo wo wo wo wo tutula vhuluvhi kha vhathu uri vhathu vha vha hezwi vha tshi khou thetshelesa nyimbo you know vha vha because uh, also una dzi metaphor eh, ndi mupo nyambauvhili mhm. you know na mathemu ane ra vha ri khou a shumisa so hezwo zwithu zwoṱhe ndi zwithu zwine ndi a zwi vhona uri zwi interesting or sona kha dzifeme vha tshi ita research uri ano luimboi u vha lu khou amba na nṋe nga heyi nḓila so vhanna vha no kona it's open for for discussion muṅwe na muṅwe anga anga ḓi amba uri no nṋe vhanna vho no kona kha nṋe zwi amba so nṋe vhanna vho no kona kha nṋe zwi amba so eh nṋe kha nṋe as mizo feel as um, the guy ane uh, came up with the song na Sam McLecker Yeah. ah ndi ndi ndi nga to tama uri vhathu vha to kudzana nṋe uri vhone vha ḓe after listening to the song vho wana picture ifhio ḽi khou pfela nga maanḓa misa phil lavender fm vha ri your only true african youth station purposely made for youth empowerment nṋe ndi kha ḓi pfhi mastermind master of radio ndo dzula naye ṋamusi musi wana misa phil and king ya van rap vha ḓo zwimbula zwo ri eh, musi ri tshi khou amba nga nḓowetshumo ya muzika wa van rap eh, ndi vhaṅwe vha vharamuzika vha aluwane nga maanḓa vhenei vho no swikelela zwinzhi nga maanḓa fhedziha nga mulandu wa tshifhinga misa phil nga u tou angaredza eh ndo ri ndi khou vhona iṅwe ya dzividio hangeini kha kha kha youtube nda vhona ni tshi khou amba nga ha do the show event ndi zwifhio zwine ni nga to ri vhudza eh, zwiṱukuṱukunyana nga hayo eh, do the show event Ah, yeah zwine nda nga to amba ndi zwa uri ah, ah, I'm doing a show ah, ine ah, ndi ya mizofil ndi khou nyanga u ita hafhaḽani town hall ah, date ndi khou nyanga u ita nga dzi twenty eight dza march Ah, ah, town hall u dzhena vhathu vha one thousand six hundred so a hu nga vhi hu na tikiti getheni tikiti vhathu vha ḓo dzi renga before you know the show hanevho vha one thousand six hundred vhane vha ḓo kona u u renga you know um, Mm -hmm. They ain't about they ain't about doing the show. They, they also encourage uh, the event organizers or are we are we sepanga no no it uh, what we do in the entertainment where we please uh, uh baswa ka tshitswa tshiperatani crime violence uh, you know uri vha vha tevhele dzi talent dzavho ri tshi khou vha fha mishumo uri vha ḓe vha performe ri tshi khou vha na space dzi brand dza hayani uri nadzo dzi ḓe dzi promote dzi business maybe vha ḓe vha rengise whatever zwiḽiwa zwine vha nga vha vha nazwo zwiambaro zwine vha nga vha vha nazwo so yeah do the show i khou dovha ya encourage na dziṅwe dzi artist ri sa dzi artist dza hayani a ri takuwe ri rio ah, na nṋe ndi na show yanga i khou itea gai gai ri invite vha vhathu ri si tou thoma ra lindela u ḓo iteliwa uh, event nga vhaṅwe vhathu na riṋe vhane a ri a ri takuwe ri ḓi itele something ya ḽi khou pfela nga maanḓa mizo fuli khamusi u tshi nga vhudzisa zwi khou amba zwori u bva zwino kana u bva kha ṅwaha muswa eh, kha ṅwaha 2020 decade ndi ntswa mizo fil u ḓo vha na dzi annual event mbili kana eh, lu the show a i nga ḓo vha event eh, kana a i nga ḓo vha annual event
uh, well

a zwi khwine na vhathu vha ḓo vha ḓo ḓa vha sapota a u itela uri brand i kone u hula i ko- u itela uri na dziṅwe dzi event dzine nda vha ndi khou dzi ita na dzi dzi kone u u aluwa ḽi khou pfela nga maanḓa ḽi khou pfela nga maanḓa miss phil Eh, fhedziha nda ndo ḓi zwi funa nga maanḓa uri ri dzule na ine ri ambese fhedzi nga mulandu wa tshifhinga ri ḓo tea u shothe na eh, interview ya vhorine khamusi mizo u tshi nga to amba namusi ndi lawili lawili ḽa manakanaka ndi hashtag tuesday ndi vhafhio vhene na nga fara vhone musi wana mizo phil

na vhathu vha no swika vho ma sixty sixty something thousand ndi page a thi shumisi izwo zwo zwa zwa different request you just like my page kha instagram vha vha vha dalele at mizofil kha twitter ndi pfi at mizofil underscore so yeah yeah ya khamusi vha ḓo zwimbula mthitshilisi uri ro amba ngalo fhungo ḽa musi wa na mizofili musi ri khou amba uri u khou celebrata dzi likes dza 63500 eh, musi ri tshi khou amba nga mafhungo noni um eh, fhedzi mizofili khamusi ri tshi vhongo tsha phanḓa ni tshimbila zwavhuḓi a thi ri Ah, zwi khou vhonala zwi nga ri khamusi ha tsheo kha muya eh, kana ha tsheo muyani fhedzi ya roliwa nga maanḓa tshifhinga tshawa musi wana miss fil vha ḓo mumbula zwo ri ndi muṅwe wavho ramuzika muhulwane hanefha kha ḽashu ḽa nyatshika muroho fhedzi ya yo tshimbila nga u rali mbeka mushumo mbekanyamushumo ina- ya manakanaka mbekanyamushumo ine vha vhori vha i funesa nga maanḓa a thi vha sivha vhoṱhe ndi khou vha sia na ḓinga ḽi no khou bva kha musi wana questa mr ngudo a ri vruvai ndau ya nduna thiri kha vha sala tshi ḓimea nga dziṅwe mbekanyamushumo dza lavenda fm your only true african youth station purposely made for youth empowerment nṋe nda ya nda thiri nda ya nduna Kati vurvai, nsimbi na yasho, nbizi